Mae Andy a Kay Matthews yn ffermio Aber Brân Fawr rhwng Aberhonddu a Phonsenni. Maen nhw'n cadw tua hanner cant o wartheg, 500 o ddefaid, cnydau amrywiol ac yn tyfu a gwerthu ffrwythau meddal ar drichant a hanner o erwe. Heddi, mae Cyswllt Ffermio'n cynnal digwyddiad yn adolygu'r gwelliannau porfa yma.
Wel, prif nod y, ddwrn y diwrnod yma heddiw yn Aberbrân ydy adolygu yr prosiect y, gwella porfa sydd wedi bod yn mynd mlaen yma fel rhan o'r um, prosiect Fferma'r Ddangos Cyswllt Ffermio. Wedyn, y prif nod hefyd ydy ymgynnull y ffermwyr iddyn nhw gael rhannu syniadau a ymarferion da ac hefyd i awg- i awgrymu sut allan nhw um, weithredu rhai o'r gwelliannau yma yn eu tir eu hunan. Mi fyddwn ni'n trafod fwyaf heddiw, mi fyddwn nhw'n canolbwyntio fwyaf ar y prosiect uh, gwella porfa sydd wedi bod yn mynd mlaen yma yn Aberbrân Fawr, a hefyd fydd y siaradwyr yn trafod meillion a sut eich datblygu a sefydlu meillion mewn tiroedd gwahanol. Hefyd fydd yna sôn am y Nutrient Management Plan a sut mae hwn yn gallu elwa ffermwyr mewn gwahanol ffyrdd. A hefyd mi fydd yna sôn am ddatblygiad a sefydliad um, haidd Gwanwyn. Wel, mae gennym ni Charlie Morgan o gwmni Grassmaster, sef agronomydd arbenigol sydd yn yn arbenigo mewn tyfu glaswellt a ac ati. Ac hefyd mae gennym ni Carolyn Smith o EDAS fydd yn canolbwyntio fwyaf ar y Nutrient Management Plan ac hefyd ar um, brofi tail ac yn y blaen. Ac rydym eisiau atgoffa ffermwyr hefyd bod yr Bod Cyswllt Ffermio yn ariannu y Nutrient Management Plans hyn hyd at 80 y cant, felly dylai ffermwyr fanteisio ar y cyfle hyn.
Wel heddiw, dyn ni'n trio edrych am sut i gael fwy am llai. A y pethau dyn ni'n mynd i dechrau efo yw, uh, yw y pridd a mwydod. Os dyn ni'n edrych ar ôl hynna gyntaf, ma' 'na chances i ga'l rhywbeth allan efo wella cnwd. Wel leni, ar ôl y blwyddyn diwethaf, mae 'na problem efo efo pridd, mae 'na problem efo colli pethe fel calch, colli nitrogen, so mae rhaid i ni wneud sample pridd i i gwbod be' 'di m- m- maetholion yn edrych fel. A leni ma' ma' 'na wedi bod yy y pridd wedi bod yn gwasgu, wedi ga'l ei gwasgu, So mae yna compaction problems efo, so mae'n rhaid i ni edrych ar hynna gyntaf. Allwn ni prynu gwrtaith, ond mae gwrtaith yn ddrud, so dydyn ni ddim eisiau gormod efo. Ond beth sydd efo ni ar y fferm fel dail, dyn ni eisiau iwsio hwnna'n well, so ddylwn ni'n gwybod faint sydd efo ni, faint sydd, sydd maellon mewno, a wedyn uh, faint ydych chi'n rhoi ar y cae. A heddiw, dyn ni wedi bod yn edrych Ar y pishin bach ar y, ar y cae, metre squared, i weld faint sy'n mynd fewn. A mae'n well werth i ffermers wel, weld beth sy'n ar y cae, beth dyn nhw'n rhoi lawr, achos mae rhai o'n nhw'n jest agos i roi gormod. So, dyn nhw'n well, dros uh, y, y 17 tons an acre, a mae honna'n dros 250 kilos o nitrogen a hectare. Um, efo amgylchedd, dyn ni'n colli nitrogen, ffosffeid, potas, dyn ni'n colli nhw i, weithiau i ddŵr i'r afon, a de, fel ffermwyr, dyn nhw'n colli pres, dyn nhw'n colli arian. So mae honno'n yn peryglus ar y myngylchydd, ond hefyd mae ddim yn, yn weithio dda i pobl sy'n trio tyfu cnwd yn well. Mae yna llif allan sydd y recommended grass a clover lists 2013 bob blwyddyn a mae rhai gorau yn fanna. Dim ond uh, 5% sy'n fewn, sy'n gallu mynd fewn i'r testio, so mae hyn yn bwysig i edrych ar y llyfna pa'r un sy'n gorau i ti.
Mae'n dysgu tipyn bach yno, um, yn wedig gyda'r tail, a ffaint o tail ni'n rhoi fel tons per acre lawr y fe. Ti'n ond nes syndod bod ni yn iwso cymaint gytre, lot fwy na beth sy'n ti'n meddwl y fe, wrth edrych yn fe. A fel o'n siarad amdano costau bethau, ti'n ond, dylen ni wella iwso bach llai a i tymod sbredo'r cost neu mas fe, dyfe? Oedd e'n neud yn rwydd i ti fod na, tymod, oedd oedd e'n rwydd i wrando i, oedd ti ddim, tymod, ddim yn bod efe. Alla i gweld gatre nawr fyna, mae'n bwysig i ni i, i wneud y subsoiling a wneud siŵr fod y ddear yn iawn er mwyn dodi'r porfa mewn. A fi gobeithio yn y dyfodol nawr allwn ni gwella nosweithi fel hyn i dysgu dy bach fwy. Ond yn gweud ni ddim beth yn uh, gwybod popeth, so Mae'n rhaid cario ymlaen dysgu rhywbeth trwy amser. Na, mae'n bod diddorol iawn. Mae Aber Brân Fawr yn fferm arddangos i Cyswllt Ffermio, felly pa fydd mae'r ffermwr Andy Matthews yn cael o ddyrnodau fel hyn?
We've tried things which I wouldn't have tried otherwise, to be honest. Partly because we got the funding and the backup from um, Charlie Morgan and, and Carolyn, some of the, the guys that have helped me, which has been uh,